Mulibwanji baba Sharo mugari wechigaro. Negitare rinotaura nendimi kusungura baba ndimi. Aleke dira chikopo kopo mbiri seya robo kopo. Boro deuzo raibata ayaya. Zvakwidza yava jeka jeka checheche ngondo ngondo zenda. dziri muphysics fast and slow motions mukutamba dj tinyare ridza baba sharo timbotamba chipo chakati zenda kopaya koedza kumagala vamzenda taimira netsoka kusvika kwaedza tichiti tikawa baba sharo kumba toenda ikete ikete pakete madhawa unyare kana charakupandiya akanyora zvido zvenyu kunyanya vehama muronda tsimba bhama parakapambwa nanambwa macharangwa ndasara wangu kana makebhoyi chipati chasekuru moze chiri chikombedzi haudzori mwoyo here shedhi yanaiwe vana vaduku vamwene havarohwe baba sandi munosvodeserei mbiri kwavana hamunyari here kunyadzisa hamunyari here mundikumbuke amai ndasara ndoga zvinoda kutendwa usaita umbimbi ndoga tiri tose here padanoona kugona kwamacheso ndini ndoga tafadzwa nyarara wosiira denga koga ikete kete pakete zvatiri tose kudai nhaya mai varobi manzwira nzwira anoputsa musha itai mashoma anoputsa musha musha woparara charakupa macharangwanda madhawu haunyari madhuve ndewangu uine wako muratidze ndewangu napechuniya pakutema munda zvido zvenyu kunyanya ndiyo simba radzo kutadzirana kuri matiri kuri mumagariro nziyo idzi zvidzidzo muwanano namagariro kusina mai hakuendwe uku mugitare akanyura kutindwa vabvumiri vanotamba nevanoridza kouya uya mutema nedumbu wokukuza bhendi ramacheso rakainda kuchikoro ndokuudza extra baso aleke macheso akamira pazvake ndiko kuti extra mberi kwazvose zvakaparara zvana extra kwazvose aliki ndinyanduri asina kutsikisa mabhuku bweta risina kumbomira mudare samadhuku tererai tererai tererai vana vangu mukukura vana vangu veropa musaparadzana koita raramo Tirotesewo tigare tine gadziriro. Tikudzei baba tivandudzei. Kana wakabarwa 1940 ndira. Ndira achingoti gidhi makore atokuwandira. Usamhanya nemota speed ye 520. Rufu panguva imwe runotora vanhu 5 kana 20. Hautsige dombo rinokunda simba rako. Gungwa vaikupa nei gomo vaitimba nei. Ko waitangirei musindo waiutangirei. Tanha dzaunosvikira dzepamanhenga ko unodzidirei.

kuwana mapepa muchirasikigwa nehama zvinobetserei murume washinga kuroora chiziva ndewako mudzimai usazomushungurudza masiziva chero wandisiya ndiri mupenyu ndinotenda chinhu chikuru kuva murarami ndiye yuchihera wandaiti ndirovore kana musingamude ini ndichamwawo makonzo ndovora takarangaridzwa rudo kamuti mushavhi wakatungana pamawere vanhu vaikurudzirwa kuziva zvavada vasati vasangana nazvo wotini ndinosvika kwete kusvikirwa ah naniwe uripo uri murume unotoripa muripo baba sharo hwere shende shindi mumagitare tora naona pamusoro sebhiza utare vanozadza bulawayo masvingo gweru chero vakaridza kwamutare hapara rwepaharare kuchinzi pasere apo baba sharu vari kubata mafanzi magitare takadandaura nemuromo kwekwerere rova bhora kuinda joni muchisiya ngoda muzimbabwe mahwindi musarova munozofa kepekepe rova bhora dimbare shayi bhora magitare enyu chita chaidzokorora nemuromo chita chaidzoka nemimhanzi ambasada wered cross handina romuromo hamutaure mungatochema pakushama muromo pavictor yakayerera asi chero pamakakwaziswa namugabe akagona kushandisa zvigumwe namavoko macheso abe muchato vanhu vatidzvamuridzai macheso mambuya kunyangwe nezvana zvinokambaira madhara nezvana mandara nemvana zvimborume nevafana ndiyo mumba yechienekano Ipapo vakuwasha vanotamba namambuya, vanatezvara navarovora, vanamai navakuwasha. Zvibinge zvinozotevera tagara zvedu moridza dzinoshata dzinotevera. DJ asingaridze macheso anodherera. Nekuti kuti titi paita pati te tati borodeo tichimhanya somuseve kana chibhasikoro. Pasina madhigirii baba Sharo ndiprofesa. Mufungwa dzavo zvihombe zvavanoprosesa. Mukoma Zorai Bata. Pa, paezo mugido taimirira macheso. Pakutamba taitevedzera Alec, kumapati taitamba baba Sharo, kumuchato yaiva zorai bhata, yaive kete pakete namukoma reza waya dzaitokonya waya baba sharo vachitokonya waya vabira mhiri namagitare vaindafa neni musandipa maruva angu ndafa ndaenda mochiti chibwe svikirai vegafa ini mambo gora matunhu nyanduri ndiri wembiri nenduri dzinoti turi svikiro renhetembo pano padzinosvikira kwavachati kobo mambo kwadzinonowira kuti kobo gomo rusina ukwiriko pandiri nichibwe chitedza ayaya ayaya